Туй, никах, юбилей. Татар халкының бер бәйрәме дә милли ризык чәкчәксез узмый дияргә була. Аны ничек тәмле һәм йомшак итеп пешерергә? Бүген үз рецепты белән Түбәнкамда яшәүче оста кулы хуҗабикә Алсу Хәйретдинова уртаклашачак. Алсу, исәнме? Исәнмесез.
Нәрсәдән башлыйбыз? Иң беренче чәкчәк өчен бик әйбәтләп кенә камыр басырга кирәк. Аның өчен безгә катырылган күкәй. Ул морозильникта ката. Башта аннан соң аны җебетергә һәм аңа ун күкәйгә инде мин әзерлим. Ун күкәйгә э, ярты чәй аш кашыгы сода салам. Аны блендер белән болгатам бер 15 минут ныгытып кабарганчы. Аннан соңыннан э, ни 3 аш кашыгы Сыек май салам. Сыек май, соңыннан он. Онны әзәзләп кенә, калак белән әзәзләп кушып, бутап, йомшак кына камыр басам. Менә шул. Аннан соң шул камырдан бәләкәй генә чәкчәкләр кисеп, аны кыздырырга кирәк була сыек май белән. Ул бик йомшак, әйе, мин аны калак белән алам бераз. И аңардан бәләкәй генә Тасмалар диик мин дә мин аны нитәм. Боларын кисәм. Менә бу бәләкәй генә шарикларны диек инде алабыз да, и алардан бәләкәй генә тасмалар ясыйбыз. Камыры тигез булсын өчен, потому что кыздырганда ул менә болай бераз форма ясыйбыз бит инде ул форма кыздырганда тигез кабара аннары бер дүрт сантиметр дип алыйк инде дүрт биш инде бу шул тирә инде бер тигезрәк иттереп Без генә мин аны кисеп алам. Чәк-чәк пешерү серләрен кем өйрәтте? Миңа әни. Минем әни бик тәмле пешерә. Ул мин бәләкәйдән әни кырыенда. Әни минем оста инде бәл эшләрне дә, ул чәк-чәкне дә авылда иң беренче менә ясый дрие, күп ясый, бөтен туйларга ясый дрие. Бик оста минем, безнең авыл бөтенесе беләләр инде, мин үзем Мурадма авылыннан. Менә шуңа карап торып, мин инде 10 яшьтән әни кырыенда ашарга пешерергә өйрәндем. Димәк, сине инде әниең өйрәткән, әйеме? Миңа әни өйрәтте.
Әниеңнең исеме ничек?
Вәсилә.
Вәсилә апа, исәнмесез, сезгә зур сәлам. Ә беренче чәкчәгеңне хәтерлисеңме? Хәтерлим.
Беренче чәкчәкне ясаганда, Мин инде мәйтәм, ни, әнене карап тордым да инде. Тукта әле мәйтәм, мин бит яратам ясыра, иде мин заказган итәм. Дип, беренче заказ, белмим инде күршеме бер хатын э, безгә заказ бирде инде, әни белән ясарга тотындык, ясадык, ясадык, и килеп чыкмый бит. Бауырсак ясадык, бауырсак бит ул э, ни белән, шикәр комы белән. Ул әзрәк катып китсә, ул коела. Аның менә бер ние бар инде. Формасы дип әйтикме, менә әз генә кызып китсә, ул уже шикәр кебек таралып китә. Э, нык пешмәсә, сыек була тормый. Менә шул бер формасында гына бал төсле булганда ул ябыша. Әй, ул ишелеп төште беренче тапкыр. Әй, җылыйм. Мәйтәм, нишлим инде хәзер? Әни минем бик э, спокойный кеше дип әйтик миндә. Кайгырма, Хәзер жаңадан җебетәбез дә, жаңадан ясыйбыз да. Кайгырма, барысы да әйбәт булыр дип. Мин нык переживай итәм инде. Мин шундый теге перфекционист. Минем өчен бөтен әйбер менә ясагач дип, ул ясаган булырга тиеш инде. Кеше бит акчага бит инде ул, туйга бит инде ул, бик җитди әйбер бит инде ул туй. Кешене бит инде Бер ничек тә генә инде подводить итеп булмый. Шуңа күрә бик тырышып ясадык инде. Ул бик матур булды, аның минем фотографиясе дә калды, инде мин аны карыйм кайбер чагында. Хәзер аны жайтырга кирәк була инде безгә, сыек майны аның өчен Җылытырга кирәк.
Кабызып җылытырга кирәк булачак, аһа. Май ничә кирәк? Менә мин олы таба белән ясарга ияләшкән. Потому что олы таба ни, кабара. Шуның өчен миңа ике шешә май кирәк була. Бер партия өчен инде. Хәзер әзрәк кызгач, без аны әзрәк су салам. Потому что ул кыздырганда су салмасаң, эче пешмичә жарыла да, ул җәмсез була. Икәме дә аның бүтән төрле була. Ә былай аның суы кайнап беткәнче май кыза, май кызгач Ул кабара да инде будагын. Ярты стаканнан әзрәк инде. Температура бәләкәй булырга кирәк. Биш.
Ә майга салдык та ничә минут пешерергә кирәк? 15 минут 270-ләрдә э, даже мин аны әйтәм. Кайнар ут. Шулай булгатып. Әйе, кайнар утта э, бер 15 минут кайнатып алам. Аның кайнар утта суы менә бетә. Бу кабара. Аннан соң бер 15 минуттан ул кабарып беткәч, басам дагын, эче пешә инде. Кызара, эчләре пешә.
Кабарып беткән була.
Безнең бу чәкчәкнең төре ничектер олырак, мин соң бавырсакка күбрәк ошаган, әйе. Әйе, менә мин нәрсә әйтмәкче идем. Мин инде бүген бавырсак формасында әйттем. Мин белмим менә, минем өчен чәкчәк ул бал белән. Бал белән булса, ул чәкчәк минем өчен. Э, чәкчәк була, э, эре була, ул вак була, төрлесе була. Ә бауырсак минем өчен, минем әни шулай пешерә инде. Бауырсак э, шикәр комы белән генә. Ансы бауырсак. Ә син үзең яратасыңмы чәкчәк ашарга? Яратам шул менә. Күренеп торадыр инде, менә яратам чәкчәкне дә. Мин гомумән ашарга пешерергә бик яратам. Мин ашарга пешергәндә тынычланам.
Ә тагын нәрсәләр пешерәсең? Мин күп әйберләр пешерәм. Мин бит заказга бәлешләр дә пешерәм, э, гөбәдияләр дә пешерәм. Минем иң яраткан э, татар халык э, ризыгы ул гөбәдия. Мин гөбәдияне бик яратам. Аннан соң мин башка халыкларның менә ниләре белән дә кызыксынам инде. Менә хәзер кызаргач инхар басабыз да без аны. И, ни, эче потому что аның эче пешмәсә ул болай сыгылып төшә. Менә кызара, матурлана башладылар, име? Хәзер уже менә теге әкрен утта мин аны доводим дип әйтегеннәр русча. Димәк, гел менә температурасын шулай көйләп торырга кирәк. Әйе, башта унбиш минут кайнар утта кыздырып алабыз. Гел бутап торырга кирәк, чөнки ул кабара. Бутамасаң кабармый инде. Тигез, тигез кызарсын өчен гел бутап, тигез кабарсын өчен гел бутап торырга кирәк инде аны. Гел бутап торабыз, менә шулай. Бер могҗиза булган инде ул чәкчәк ясау. Аны бит инде теге ясый белгән кешене чакырганнар анда. Туйга әзерләнгәннәр. Бик кызык булган инде. Кызганычка каршы, хәзер менә Сирәк бит ясаучылар. Эй, хәзер бит инде замана үзгәрде, әйе, әйе, акча түләдең, әйе, кемдер шуны ясый, кемдер моны ясый. Теләкләр бар. Менә яшь кызлар кияүгә чыгучы хәзер яңа гына өйләнешкәннәр. Өйрәнсеннәр, и кызлар, татар кызлары онытып бетермәсеннәр, и өйрәнсеннәр, шатландырсыннар, ашларга җыялар бит инде менә алар. Пешерсеннәр, өйрәнсеннәр. Мае суынганчы бутап торабыз инде. Эче ныксын, әзрәк катыбрак китсен, чөнки ул эче пешмәсә, алгач аннары шиңә. Салфеткага алып куябыз. Бавырсакның, чәкчәкнең шунысы бар инде аның, май сеңә диләр. Ул кайнар утта булса, менә гел бөтенләй салкын майга хәтле түгел инде, әзрәк. Суынган чирак бер 50-60-ларга тоже шул төшкәнче алсаң, аның мае сеңми. Тагын бер партия ясыйбыз.
Әйе, хәзер тагын берне ясыйбыз. Шулай ук онлар бик каты онларга да ярамый инде аны. Бераз гына менә шулай эз генә иттереп кенә алабыз да кулак белән. Ничә партия ясарга кирәк? Менә ун күкәйдән
күбрәк итеп алсаң инде өч чыга, әзрәк әзрәк итеп алсаң дүрттә биштә чыгарга может ул. Э, әзрәк итеп алсаң әйбәтрәк сүздә юк, чөнки ул иркен итеп э, табада җәелеп пешә. Ә күп итеп алсаң ул бәләкәйрәк була, аңа читен була, аңа кабарырга кирәк. Шулай итеп ленталар ясыйбыз да инде. Мин дә кисеп карасам була. Әйе, кисеп кара әле.
Альбина. Бәлки миннән дә чыгыр әле оста итеп чәкчәк пешерүче. Менә болай. Ага. Бик озын булмыймы? Нормально.
Аны менә пычакның очыннан гына, әйме? Угу. Эләктереп алырга. Не кадәр формасы җәйгәндә тигез матур була, кискәндә. Шулай кабарганда да ул шулай тигез матур була. Менә моны әйләндерәлмичә беренче вакытта. Эй, үләләр яздым. Әйләнми генә шуга ул. Кулга ябышадыр әлеме? Нәүәттә без генә нитеп алам мин аны. Теге формасын, җомыры формасын җоңалтмасын өчен. Алсу, синең менә горурлык хисең бармы? Менә син татар халкының шундый йөзе, кошы, милли ризыгын менә пешергә өйрәнгәнсең. Бар, әйе, дөрес. Минем өчен мин татар халкын бик яратам инде. чөнки безнең дә бик тәмле ризакларыбыз мин менә пешергәндә дә э, миңа күп кенә урыс кешеләре э, заказ бирәләр инде самараларга алып китәләр америкаларга да китте инде минем племянница америкада яши ул миңа ни алсу апа минем иптәш кызы кияүгә чыга пожалуйста миңа ясап җибәр бауырсак ясап җибәрәм чөнки бауырсак ике атна барса дагын аңа бер нәрсә дә булмый Посылка белән дә җибәрдем. Ней э, Самарадан минем постоянный клиентлар дип әйтик инде бар. Алар не диләр инде. Менә магазиннардан да алып китәбез. Ну, все равно не так вот э, сделайте нам, пожалуйста, дип инде. Әйе. Дип менә ияләшкән клиентларым бар инде. Минем өчен горурлык ул, чөнки татар э, халкын инде бездәген Үзебез татар булгач бит инде күтәрәсе килә, горурланасы килә. Безнең тапшыруны карагач, бәлки телевизор караучылар үзләре дә пешереп э, карар. Өйрәнсеннәр.
Аны бит әле теге миңа э, теләгем бар, өйрәнсеннәр. Ул бит әле һәрбер кеше ясамый аны, иренәләр. Ясасыннар берүк, куандырсыннар, иптәшләрен куандырсыннар, кайнаналарын куандырсыннар кызлар. Өйрәнсеннәр, пешерсеннәр. Иске майлар белән кешеләр куркмасыннар, иске майлар белән пешерә дип әйтүчеләр дә бар бит инде, кем белә, белми бит инде. Пешереп булмый ул. Бер ничек тә генә ул кабарып, ул чыгып китергә дә. Әйтәме, чыгып китә ул, ул кабара, ул чәк-чәк булмый аңардан. Бер ничек тә иске май белән булмый. Кыштыр-кыштыр килеп торса, ул димәк әйбәт кабарган була. Менә.
Бигрәк матур, әйме? Хәзер бал белән шикәр комын кушып, эретәбез аны, сироп ясыйбыз.
Моның өчен безгә нәрсәләр кирәк булачак? Безгә кирәк булачак бал,
шикәр комы һәм бераз су. Без табада эретәбез шикәр комын. Бераз гына су салам. Бер ярты стакан инде ул где-то получается. Менә шулайрак салыйм инде без аны. Күп кирәкми. Менә сироп беләсезме нәрсәсе бар? Кемгәдер менә бак чәкчәк ясаганда инде э, нык теге каты чәкчәк кирәк булганда, анда суны әз саласың. Ә безнең инде зур бит инде, зур булгач, безгә бит инде аерым-аерым алып ашарга кирәк. Шуның өчен без су салдык. Где-то бер Ну, онны салыйк инде менә мәсәлән. Шулай ук болгатып торабыз инде. Әйе.
Шикәр комын эретәбез су белән. Аннан соң бал салабыз. Бал мин инде карабодай балы алдым. Ул аның исе икенче төрле тәме дә, икенче төрле чәкчәк аңардан тәмне була. Бер 10 кашык салдык бит инде без моңа ни? Шикәр. Шикәр. Шул шикәргә бер 3-4 кашык инде Салабыз бал. Сиропның әзерлеген без менә монда су куйдым менә име? Сай гына суга тамызып карыйбыз. Ул нишләргә тиеш, әйе? Ул анда э, бер түгәрәк булып катса, ул димәк әзер. Э, күрәсезме, монда әле пока ул катмаган, бераз нерәк. Йомырым-йомырым түгәрәк булып катырга тиеш ул.

ашыгыз тәмле булсын алсу шундый матур һәм эчтәлекле мастер класс өчен сиңа бик зур рәхмәт